Žoze Mourinýo Pepeni özüne kömekçi tälimçi edip almak isleýär. Entek ylalaşyk gazanylanok, ýöne muň ugruna garaz bärde bir başagaýlyk bara meňzeýär. Peres prezidentlige dalaşgärlikde ýeňiş gazandy, ýüz altmyş üç ýaş göterim ses aldy, Real Madridiň ýolbaşçysy wezipä saýlandy we Dumfriz, Konate bularyň ymykly Real Madridiň oýunçylary diýip bileris. Žoze Mourinýo bolsa ertir press-konferensiýasy geçiriler we mediada ýörite mälim ediler. Alwares Almugurny göreşe Real Madrid hem goşuldy. Fenerbahçäň täze ýolbaşçysy bolsa Aziz Ýyldyrym saýlandy. Bular hem çempionlyk ugrunda elbetde Ýyldyryň arzuwy ýatyr. Roben wan Persi bolsa Feýenordyň baş tälimçi wezipesinden aýryldy. Kristian Eriksene bolsa saglyk dileýäs. Ýoldaşlyk duşuşygynda ýene-de ne öňki ýaly özünden gitdi. Elbetde oýunçy üçin megerem indi karýera ýapylsa gerek. Ýuwentus Aleksandr Sýorloth bilen gürrüňdeşligi başlady. Fabio Kroos bolsa Fiorentina toparynyň täze baş tälimçisi saýlandy. Amerika Birleşen Ştatlarynda bolsa näme düzümleriň atlary ýalňyş çykdy bilim internet sahypasy uly seslenmä eýe boldy. Ýagny Angliýanyň milli ýygyndysy. Harry Keýne Oli Keýn diýdiler, Jud Bellingem bolsa Jet Bellingem diýdiler. Garaz Angliýanyň näme tä düzümi bar ýaly. Bu suratyň bolsa öň ýasamasy bardy, ýagny kinolarda, indi hakykat çykyp ugrady. Mundan dogry on ýedi ýyl öň Kaka Real Madride transfer bolupdy, bahasam on ýedi million ýewrody. Häzirki futbolçylaryň bahasy nähili, öňi nähili? Eýran milli ýygyndysynyň Amerika girişi çäklendirildi. Karoç serediň düşündirjek. Dünýä çempionatynyň başlamagyna iki gün galdy. Menä France Football bilen Amerikada geçirilýän dünýä çempionatyna nägile. Eger sizem nägile bolsaňyz kommentariýada belläň oglanlar. Serediň indi. Käbir sebäplere görä, o sebäpleri özüňiz bilýänsiňiz. Eýran Eýranyň Amerika girişi çäklendirildi. Kampyny Meksikada dowam eder. Şol oýun güni oýun güni Amerika Girer i vsё oýun gutardam şo günem Amerikadan çykar diýýär. Siz ylalaşýaňyzmy adalatlym oglanlar. Soňam Eýranyň hiç hili baleşigi ýok. Eýranyň baleşikleriniň ählisiniň wizasam çäklendirildi, ählisiniň biletleram otmenýon edildi. Mundan dünýä çempionatlary hem a tak gyzyksyz geçýär Amerikada. Görýäňiz a oglanlarow. Gün gündiz oýnalýar futbol. Futbol gündiz yzany peýdasy barmy? Tennis oýnaýaň, futbol oýnaýaň o taýda. Karoç şu ýyl dünýä çempionat görmeýäs, bu ýyl biz diňe näme görýäs, multik görýäs i wsýo oglanlar. Özüňiz hökman pikiriňizi belläň dünýä çempionat barada soňky iki gün. Tak şto gyzykly bolar diýip ä umyt edemok, ýöne bir gyzyk dörederler nesip bolsa inşalla. Amerikada geçirilen klublaryň arasynda dünýä çempionadam meň üçin ä gyzyksyz geçdi, görensiňiz özüňiz gündiz, obedmi nämemi bize dogry gelmeýän sagatlarda futbol bolupdy. Ol glawnoý giriş girip polýaň içinde görýän fanatlar däl o glawnoý bir telewizordan izleýän fanatlarada ýol açmaly ho. Tak şuda Amerika ýokla ýotaý diňe tenis oýnap walibol basketbol oýnap ýörmeli o ýurtda. UFC ýene näme o şum şo zatlar dogry gelýär taý başga zat dogry gelmeýär olara özüňiz pikiriňizi belläň tak şuda ähli Balet edýän ýurtlaryňyzda hemme jaňyza udaç oglanlar. Daşy soňky iki gün oglanlar soňkuja iki gün Portugaliýa inşallah let's go. Real Madridiň fanatlary üçin oglanlar gynançly habar bomba habar gelmedi oglanlar Bawariýada hawa Atletiko Madridem öz oýunçylaryny satmakdan boýun gaçyrýar oglanlar ýüz elli million ýewrony hödürledi Real Madrid Atletiko Madride ýok Berenog olarlar, berjek däl diýýär. Onam aljak bolsaň, şertnamasy bar, şertnamasynam üzüp aljak, ozam bäş ýüz million ýewro diýip kesgitleýär. Bundesligada bolsa Bawariýa Alise üçin ýüz elli million ýewronam az görýär. Goýberseňizem yzyna gaýtarýarlar. Bermeýärler oýunçyny olarlar. Real Madrid bolsa şu wagt bilemok, ýa Alwares, ýa Olise aljak bolýar. Real Madrid näme üçin? Peris söz berdi. Men diýdi, geçen möwsüm diýdi, Oýunçymyň deň ýary şikes aldy diýdi. Şonuň üçin hem men diýdi kän netije görkezemok. Öňümizdäki möwsüm bu diýdi kemçilikleri düzederis diýdi. Şonuň üçin hem Real Madridiň prezidenti Perez bolsa janköýerleriň öňünde bolsa ynamyny ödejek bolýar. Oglanlar, näle pikir edýäňiz? Owo, Julian Alwares ýüz elli million ýewro degýärmi, oglanlar? Meň pikirimçe bar ya olala ýüz elli million ýewro alansoň bar ya Liwerpula gelen Isak ýalak bolmasa boldy. Käbir oýunçylar bar. Owa bir ýerde oýny ýörese başga bir ýere geçse oýun ýöremeýä oglanlar. Şon ýalak bir zady bar. Ine Alwaresem şu Atletik Madridde gowja özüni görkezdi. Ýöne belli däl oglanlar. Şoň üçin risk etmeli däl. Gowja oýunçy alyp taýýarlap bolýa. Dýuetka gerek dogry howwa. Indi bilemok oglanlar siz näle pikir edýäňiz komentariýada pikirleriňizi belläň. Howwa Kenan Ýyldyz bolsa hiç ýere gidenok Ýuwentusda galýar. Ýuwentus aýtdy hiç hili gidenok gapylar ýapyk diýdi biz diýdi şertnamany uzaltdyk Kenan Ýyldyz bilen diýdi. Kenan Ýyldyzam galýan boldy oglanlar meň gowy görýän oýunçym ýok Kenan Ýyldyz. Oglanlar ýene bir zat bellejek howwa dünýä çempionatynda faworit hasaplaýan Oatlova topba Ýurtlar bar şu wagt. Men özüm bar-a, ak ýüregimden Portugaliýanyň almagyny isleýän, ýöne bir fakt bar. Portugaliýa öz taryhynda hiç hili finala, finala bärde dursun ýarym finala-da çykyp görmedi oglanlar. Şonuň üçin bilemok, näli pikir edýäňiz, hökman kommentariýada pikirleriňizi belläň. Men faworit görýänim bar-a, oglanlar. Faworit kän bärde, olam belli bir kesgitli bir zat aýdyp bolanok, Braziliýa, Angliýa, oba, Argentina, Fransiýa, Ispaniýa, Germaniýa, Hemmesem güýçli toparlar. Hiç hili ol zat edip bolmaýar. Ýöne özüm men faworit ýa Braziliýa ýa Angliýany görýän. Ýöne ak ýüregimden Portugaliýany almagyny isleýän. Portugaliýanyň düzümi gaty gowy oglanlar. Ony hiç kime tanyşdyrmagam gerek däl. Ol asly futbol görýän bolsaň Portugaliýanyň düzümini şu möwsüm saklap biljek bilemok. Gowuja oýnadylar. Agzybir bolup oýnadylar. Öňünden geçeni depeläp geçerler nesip bolsa, Ronaldo bolsa kubogy galdyrar diýen janyňyz sag bolsun oglanlar işiňizde üstünlik.